G1 Soli Makamu i vito ra channel G1 Soli Makamu i vito ra presenter mhayi vava i guest ya hina emadyambyini ya siku ra namuntlha episode 2 hi kha hi twa ku jaha leri kuli njhani hi mfo loko hi gcina um e, e, aka episode 1 a wa hi byeli ku se i fika i ku hlanhlanhla hi mukhuku mm.
se loko ni fika laha ni kuma ku a ku na swakudya total swi ri bankulu a ne a yi a yi a yi nga foneli na le kaya va byela ku yi le ku tikeriweni a yi caciwe entirhweni a yi le ku tirheni remember yi na nsati na n'wana a swilo leswi hinkwaswo swi vuya enhlokweni ya wena leswi a swi fani na vasati va la south africa va nga ta vona ni a hi tirhi xikan'we baby le hi wehe nhloko ya muti u fanele u vona ku famba yini ku sala yini na va la south africa va vule ne mi vulavula from experience wo kambe interview ya mina
yeah ivi okay ni byela okay mina mali ya so mara xa ku sungula i ku ni lava foni mm. ma vo loko ni lava foni because ni fanele ni yi tirhisa xikolweni mm. a ni na laptop ma vo so ivi yi ku okay fine ivi hi xeye foni yin'wana ya microsoft 1.8 a yi ri foni ya xin'wana ya xiyimo xa le henhla nkarhi yalowo mm. ivi yi teka mali yin'wana hi xava swakudya so loko hi xave swakudya a ni na mali ya ku khandziya i loko u nga ri na mali ya ku khandziya swi vula ku laha ni fanele ni vona plan ni fonela but but a nga tirhi mara loko no fona hambi sweswi a tiva kumbe na tirha loko no fona ku ni la tirha hundred rand i ta rhanga rila sa vona ku i ta hi hlota kwini um ivi ni tirhise xitimela hi n'hweti leyi ni nga fika ha yona mm. a yi gautrain mm. lexi ya va xi tina ku xi na mokuchukuchu mm. ya leswaku wa xi khandziya xi ri ku tsutsumeni ivi ni khandziya xitimela khandziya xitimela ivi ni tolovela xitimela so point leyi i ku loko ni tshama laha ni nge hlambi miri laha mutini loya mm. because remember hi tshama kwala hinkwenu mm. and u kuma ku loko manitsongo yo ka manikulu yo ka yi nga humanga um ni nge byeli ku humani la ku hlamba mm. loko ni pfuka nampundzu no pfuka nampundzu va ha lo tlela vona ni fanele ni ni hlamba xikandza ni e e rhema vanhu lava ni tshama na vo 24 hours mm. e this is mukhuku mm. i one room a hi lowa ku nga tlhe u divide hi lakeni ku loko la ku nghena hala ka bankulu n'wi mm, hinkwenu hi tshama kwala se navusiku a wu pfa okay continue continue e i mukhukhu diving mm. i one room hamba ko va yindlu still i one room yeah. meaning ku
as munhu loko u twa swilo swi ku chakalachakala u ta hleketa leswi u nga ta hleketa swona mm. and also i psychologically youare not fine mm. u hlaya njhani tibuki in that environment there is no way you can read there mm. from the scratch I'm like, I'm going to fail this thing. Mm. And uh, hi june loko june yi fika like na ku va rhandza ni nga ha va rhandzi mm. a ah, ni nga va rhandzi bankulu wa swi tiva futhi naye hambi ni n'wi byela hambi swini n'wana mizondha nguvu xana aka ni mizondha kota ku no twa va ku mpfuke mfini mindzuka ne a ni to ka ni nga celebrate mhaka ku mbava mbana ta ku heyi because at some point i wanted to go ni ku ni lavele ni mi khukumela tshamela four hundred ni nge tsandzeki ku hakela ni ta vona ku ni yi huma njhani se mara a yi nga pfumeli hi mhaka i stock a yi tirhi o Eh, lerera ku wena i ta kota ku tisanya something ee so a yi swa ku loko hi khoma nina lowa mfowethu nkarhi wun'wana hi heta like two three days nga ri na swakudya total hi fanele hi vona remember ku na n'wana like a ma ri ntsongo ngopfu so ya that environment nje a wu nga ta endla nchumu loko june yi fika ni muka loko ni fanele ni tlakula bag ni jika ni ya kaya ni ni pfuke va ma three e general ni pfuka hi three mina hmm. e loko se ni pfuka ivi ni rile more than an hour maka hmm. leswaku se ni tlhelela ku hluphekeni na ku ri ku a ni ku se ni hetile hmm, na yi twisisa ivi ni ni ni byela sesi ivi sesi a ta ku famba ngo leswi ni swi twaka mi swi twi i la- lucky enough a na ha kuma mali liya ya ya vusiwana for that year a na ha ri ntsongo ku a ni yi qualifyela the following year a ni nga ha qualify so ni jika hi september ni teka decision ni va byela hinkwavo laha mantsongo na manikulu na bankulu kumbe sweswi na ku registereni na ku diregistereni na famba loko ni fika le ni kuma na mhani yin'wana ni ku don't just finish the it matters not september october november you're done mm. so just finish the ivi ini encourage ivi ni nga diregister nayo ba nkulu a yi kwate ngopfu a yi twa nga ku yi ni feyilile ma vona e e mara xin'wana lexi ni nga va appreciateki xo i ku a va pfumela va kote ku ni tiyisela mm. a mhaka ku tshama hambi hi n'wana wa wena loko u za u kula yena fika laha u nge pfumeli ku tshama na hi ndlwini mara they stayed with me for the entire van'wana va xi humesa xi xi nghenze fikisana na two years
mazvo so um ya va ni nyike ndhawu um do a ni lava ku famba mara i ku sometimes loko u thochareke ngopfu na leswitsongo leswinene a wa ha swi koti ku swi appreciate mara na va cancer because a ni zanga ni nga khutuziwa njhenjhe except swin'wana ni nga tshama ni tlhaviwa hala nhlane a mandela bija va la ta ni tekela foni and remember foni liya ni fanele ni tirhisa yo email communicate swa xikolo ku loga in everything so that guy had to step me un'wanyana xi nga ti lexi ni ta komba nsati wa mina loko se ni lovorini i ivi we fought like hina far one so ni dlawela na ku vulavula xilungu ke mzulu oh. eh, le mandela bridge eh sana ta yi cukumeta hala foni liya mbilu yin'wana loko hayi so like hina fihuma ku tsaneni ka exam ni vusiku ivi ku le ku teni ka vanhu a ku thatha foni ya ku gijima tha tha tha tha ivi ni yi thatha ni landza na bege leyi wa ku na xibege swin'wana swa le vet south first year a ni chele na mali ya ya transport kwala sa xi wina ni nga ta famba phela xibege lexi loko xi bya xi yaka swi bula ku se ni fanele ni tlhela xikolweni ya kombela ku nghenisa xikolweni ya tshama computer leyo mm. a ni na khadi mali ni ya yi kuma kwihi ivi ni ni ni teka xibegana lexiya ivi ni kota ku tsutsuma ni tsutsuma ni tlhe ni nga languti na le ndzhaku ni tsutsume swa a ni nga ha cheki hala ku ta movha kumbe hala ku ta movha laha hi laha a fanele ni kume mali ya patu ku loko Xikwembu a xi lo ni rhandza ya ne Ya. a wu fanele ku chayisiwini Yeah. info switori swa we swa swa vava ne ene swa swa rilisa ka um wa ta ku ku xitori xa rilisa ne i xi twa hi loko xi rilisa xi ri xa munhu wo phapha ku fana na wena a ni ku na lama mo ti nyana wa twisisa na hambi ti vula swo ka swi nga nyawuli vanhu va ti twela vusiwana mara loko munhu a za twela munhu wa ku phapha ku fana na wena um ku va ku ri swi swa ku vava swinene mara ni rhandza ku hi le ku swi vulavuleni and swi vulavula simple um vanhu vo tala swa va humelela a va swi tivi ku na van'wana swa va humelela hi leswi ni swi rhandzaka hi hi- hi- hi- hi- hi swona sweswo um a ni tivi ku eh, swa fita ku ha ya mahlweni kumbe hi nghena ka break na okay veri swa fita ku ha ya mahlweni and then u u nga ha deregister ivi kusuka kwalano ke loko u hetisa i tin'hweti leti ta tisele ni heta tin'hweti leti a ti sele se u kuma ku ni pase major ni feli two ya toho and remember i'm coming from high school ni tiva ku ni smart right loko se u fika laha laha ka hanya swa ku babysitter and stuff like that laha u fanele u ti lwela nyimpi ya wena me tibuku ni hlaya ntsena loko ni ri xikolweni sometimes ni nyika na vatswari lava ni tshama na vo chance ni ya tlela xikolweni Mm, ku at least va kota ku ku hundzuluka e ma va ni ya tshama xikolweni va n'wi ni tshama vhiki hinkwaro so mara at least loko ni tshama xikolweni ni fika ni tshama ti-computer lab a ni ri na music n'wana wa ku nhluvuko a ni swi kota ku ya hlamba ka yena mm. laha a ni heta hambi hi three months before i met nhluvuko mm. ni nga hlambangi mm. e ra ku u hlamba xikandza u tshame swi vona u khandziya thekisini ukuthi mm, mm. i swi swa ku phele ri chaka leri nwayisaka a ku va ku no twa ku nwayisa njhenjhe u karhi u ti tshuva so loko ni ri xikolweni i tlisa ni swa okay ni ta ni ya hlamba and mara swi painful leswi ya makaya leswaku u kuma ku mi le ka tlilasi yin'we and u kuma ku u va pasi ku pasa ku va tlula but because they knew the procedure va tshama ka tindhawu ta kahle u swi ku me no va na badi na i mhaka ku ni fele hi vatswari u sungula ku tivutisela swilo swin'wana swo tala ngopfu la nhlokweni ya wena ene a ku na nhlamulo leyi u nga ta yi kuma ivi loko lembe ra hela nhlamulo hi ta va nyika yona rhanga u hetisa xitori xexo ivi ivi
loko lembe ri hela ni kuma ku ni pase financial accounting a ku ri yona measure um xa ni xi pase le henhla ku ri mats a xi vitaniwa a p p m a hi swa nkoka leswi a ni va ta lava ku koti mats i ivi ni feyila two ya toho a ku nga ri timeje se a ti pfumela ku ni ti khera to second year hmm. or loko ni ya ka second year and then ni apply nsfas nsfas a yi se ni approve and then ni nge register na kolota phe mali ya lembe ra ku yela a yi hakeliwanga askis hmm. at least van'wana swo swi ni tivana swi ni tivana ku askis loko ni geva nkarhi wa no geva no yindlani ya mahlweni hmm. ivi a ni lo kula no tiva swilo so ivi loko ni suka kwalano ivi a ni nga holi mali leyi ni fanele ni hlayisa hi sesi so sesi a ni chelela mali ya ku ringana three hundred rand mm. and mind you munhu loyi a ngo tirha mm. like yini a fanele ku xavisa miri mm. that's why ni lava ku xavisa miri loko no va kuma va ri kun'wana xan ni nga va diza ni ku hi leyi phandaphandani u va diza u nga u nga teki nchumu counterini
counter ni nge teki nchumu ku ni twisa hasil ya vona hi mhaka ku a ni a swo ni kayivela la ni tshamaka na mina ni nga va diza ne mara hayi mahala ni nga lava ku pambula pambula nyana xelfini ku tiroli yi nona nyana ya vanhu va ke tshembi ku hi xuta hi nsati wa n'wi swilo leswo eh ivi a ni nyika 300 rand 300 rand liya braai pack maybe a ku ri ya 2 kg a ku ri vo ma maybe 65 rand like 300 liya u tshama u yi budgetini ku loko Leya yi- yini, leya leya yini leya yini leya yini loko yi fika sa ni ri na account ya capitec na tirhisa yona namuntlha u zama u yi budgetini ku yi tirha yini um so e rhange ya tshama kun'wana va ku hi le katlhogong for a month and then lo ene se va se approve ivi ni kota ku kuma accommodation then a tshama ndhawu yin'wana va ri le brixton kusuka na le u j mm. so hi fika hi tshama da so mm, a ku antswanyana hi mhaka ku environment a yi pfumela ku u nga phusha okay. e, e, a ni kota ku ni nga ti endlela swin'wana na swin'wanyana mara and a ni tirhisa na ti-opportunity va ku na ti-food parcels exikolweni mm. ha food laha hi koka ta ni kuma ni ri number one kwalana ni nga nyumi shem mm. because ni twisa pain leyi ni va ku na yo loko ni tshamini leyi tingana shem ti nge ni pfuni hi nchumu ex and vulavula swi swin'wanyana swi nga swa nkoka swinene ne okay le ku ku rhanga ni hlamula leswiya swo sungula ni ngete hi ta va nyika nhlamulo i ku xikwembu xi va xi kha xi ku trainer for something so madomu xa matshika ma ma famba the way mm. because xa swi tava a xi ma need mm. so wena xi va xi tlhe xi ku trainela for future lexi nga kumekela yona mm. and wa ha ta u hlangana na swi hundza leswiya loko ri ku a wu twangiwa ku laha se u hundzile so mara yaleyo ya ku eh, ya ku nyuma ne yi yi onhela ngopfu as vanhu because wa swi tiva ku a kaya a ni na nchumu a kaya swilo a swi le ku fambeni mara ni na problem yo loko basa ni xo ni vona ni kha ni ya ni ya teka food parcel mm. loko xi ta ni tekisa ku yini mm. hi swo swa ona jiwani solima ka mi vito ra chanele a hi le ka ya vona lavan'wana na van'wana mi nga va hleketaku mm. hi jiwani solima ka michanele hi nghena makete loko hi vuya hi ya mahlweni na xitori xa bot given ngoveni mayi vava

Dentist Computing and CCTV Installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke twana hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na wi-fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka

i ku ni avoida swo tala um na ku u nga ti kumi u lexi ni xi zondaku evuton'wini bya mina i ku teka foni hallo minjhani pfukeni minjhani kombela hundred rand va ta chana ku hlamula foni ya we vanhu leswiya mm. so i sometimes wena twa ku laha ni nge fi mm. ni ta hundza mm. swa antswa ni lwa ni swi twa ku ni ta hundza hi mina n'wini than ku ni fonela munhu ene loko ni ta pasa grade 12 but a ni advise ku ni ya tef ni ya endla teaching which would have been a great idea but then a swi nga make sense mm. mara lexi a xi ni chava swa ku ya tef i ku a ni swi lavi swa ku me loko ni hlupheka mm. vanhu va le kaya va swi tiva because vanhu va ku talo va le swikolweni a hi dyondza ko kumbe va la around va le tef so a ni swi lavi swa loko loko ni karhi ni hlupheka ni ni va expose ka vanhu lava ni ni ni hanyaka na vona Eish, ni kombela ku correcta ka yeleyo ne ku endlela ku na loko u tshu- ku tshuka u hluphekini mara na van'wanyana va tshuke va lava ku hlupheki va va- va nga ku hluphekini va nga ta chava ku voniwa ku fana na wena ne swi kahle loko u hlupheka vanhu va kha va ku voho ku ri na loko se wu humelela va swi tiva ku a wu lovhi wu ku twi i fika laya ku- ku fambi hi switepe leswiya wa swi tiva se loko va ku voho va kha va ku lexiya lexiya lexiya swi swi- swi- swi pfuna na ku u kota ku swi vona ku ho leswi vanhu va swi vulaka hi mina ne a swi ni endli nchumu as long as mi ni tiva ku focus ya mi yi le kwihi ni nga ha ya ni ya fika because lexi xi nga dangerous hi lexi wen'winyi u xi vulaka hi wen'winyi mm. wo ni nga motivate ngo ni nga ta hetelela ni ku tekela marito ni na vufundhisi nyana ndeni mm. continue no xitori lexi a fanele xi teleku se ni sungune youtube a yi nsani na xivindzi fanele a tani na xipiriti xa kahle so a ni chavisa hi sweswo ivi 2017 yi yi fambe kahle loko hi ro lembe ri ri one ni tivaka swa ku laha a ku na module lowu nga ti fail handle ka final ye leyi ni nga pasa hi yo loko ni kuma ti-results ta final i 2018 i repeated my final year mara lexi nga ndzi repeatisa final year ne hmm. i i vubebi okay eh ni sungule ku dyola ri stage a ni nga ri stage la ni twa ku nandzika hmm. ni sungule ku dyola like show stage oh stage eh, rito rin'wana ra ku vula stage i ku twa ku nandzika oh, okay a ni twa ku nandzika hmm. so a ni ri better nyana a ni tshama ndhawini ya kahle vutomi byi antswa i a ni swi kota ku ni nga tshama na girlfriend ya mina yi tshama hi ri two so majority of my Agora, time eh agora milka merka milka emuyeni empili oh, okay. mungu lava Mm, no la Ndzi ku tiva. vutisela yini?
Ndzi la ku tiva Oh, mana yena a ku ri mili papa yi ku ri khasi wena se va ku milka
Yeah. Loko ti endla mithimba. okay so i a hi tshama swin'we like mm. full time a xi ku onheli lexiya mm. lexiya na na yi salute na sweswi lexiya ngwenya lexi ene xi hetele lexi xi ba hi hi close friend of mine a va zona la ku dlaya ka lo a jola mm. e, so i a ni tshama na dyona a ka yi tshama swin'we xema ku ri a hi ri marhandziwin'we a tapi a ni fikile lexi a sa ni tiva swilo hinkwaswo and then ku i failed ni swi tive before june yi hela mm. ku ri ah, this year i just me coming back hi 2019 sa u ri veno i le ku hluphekeni Ah, lo se toko nandzika makamo ngwele so sitwa mphamsana shitwa yeah into usendifikini like eh ni munhu un'wana u watch ni yizwa ndhawu ngopfu mina general mm. mara that time sa ni xava na watch kahle kahle ni hi mhaka ku jewellery na yizona a fanele ni xave na ti-necklace ni mm. swi kuma ku ya se ni n'wana wa le varsity se ni fikile mm. kale kale i think that was by first year mm. sa ni loko na ni se ni fana na van'wanyana vanhu mm. ni rivala ku la ni ta ku hi kona xem a ku fani na van'wanyana mm, vanhu mm. mm. se ni tijolela na baby mm. e mara yena ni a mi kuma ku a endla course yo fana na mina mm. mara a ri ndzhawu ka mina sa ni n'wi pfuna mm. mara a no a tinyungubyisa na ye wa ha ri ku lweni na sweswi mm. so ni tsakisa hi sweswo ka ku lo disturba mina ntsena okay e na ye wa ha ri ku lweni na sweswi ivi 2018 yi hela ivi 2019, remember? Now I messed up. Mm. I lost NSFAS. And na funding. The fees that I'm to call it, I'm going to call it. ta ha ri kona mm. hambi hina mintlhanu vulavulaka ta ha ri koti yo tshama kwalaha mm. mara digiri ni yo yi khoma hi mavoko ni mintsotsi mm. ivi ni ni vuya hi 2019 i stayed um a computer lab for three months until i went to the head of school of accountants no kuma na ndhawu ya ku tshama ene i think term one ni swibinyani wa vona ku last year i was suffering make a plan a ni nyika swakudya ni nyika na ndhawu after three months so from february until april eh, a ni muki ka hi april mara that year ndze ni muka hi ku yini it means me a ni na ndhawu ya ku ni ta tlela ni wisa and ni pfuka ku pfuka nampundzu ni le computer lab ni fanele ni pfuka ni ya la ku a ni tivi no joyina na gym mara ni nga tlakuli tinsimba a ni joyinela ku ni ta kota ku hlamba ivi ni a ni kota ku ni ya hlamba ivi ni huma ni kota ku ya tlilasini ku u nga ti ku munhu swi imagine u nun'wa wu ri xilungwini ha vanhu va xikwembu so eh, i managed to convince the head of school and then they gave me accommodation na swakudya and then and that time ku na vanhu van'wani va ka marimani vo va nga ni fositela ku ni fuvivi exikolweni by the a ni lave ku ngala ni ku ni lava ku vona swin'wanyana maybe ni ta rejistara tef ni endla teaching ivi va ku um, no va hi ta ku nyika mali ya swakudya so that va ni nyike for the whole year mara for that three months va ku nga ri vona um mhana lixa ya a va- a ni ta ni nga survivanga like mara va ni nyika mali each and every month loko ni ta kuma swakudya la a va ni nyika mali sa ni kota na ku xava switirol on nungwela mara se a ni chava ku vuya gaming because why namuntlha ndzi ni va laha ni nga ku hi mhaka ku ni le gaming mm. ivi 2019 kuma degree 2020 a 2020 xem a ni endla cta ni feyila loko ni feyila cta leswi a ni lo feyila ka ni nga tsalanga swona there was no reason ya ku i was suffering or what mm -mm. la i was fine i was pushing mara hi ku a ni tsalanga swona hi fail cta ivi ni yi attempta for the second time mali loko se ni yi attempta for the second time a ka ha na munhu loyi a nga ta ni nyika mali mm. ni nge tlheleli kasi se ni ku ni nyiki mali ni nge yi ka lava that time se ni kulu ni hume na malebvu hmm. ni decide ku wa ta yi ku ri yini wo ni ya ntirhweni so i went a ni tirha so i started working uh, tibuku a ku va leswaku you just have to pass by but na leswaku nani eh, i was doing these things last i was no longer paying much attention to it so peyile vanhu va ni swi tshikisela sweswiya so nkarhi loyi a ni ti khongotele hi ku never giving up doesn't mean that you will win mm. so minkarhi yin'wana u nga caca i nga xi caca xipiti five wa u ta xi khoma nkarhi yin'wana u nge xi khomi se ni ti hlohlotela hi swona but i still have a vision ku this i ti nga namuntlha i april i may hi mm. june na registara ya n'hweti ya five hi june na registara for the same course ni tova ni nga registari vest because a na ha ri munhu wa ku ni nga tshama um ni van'wana wa xikolo ni busy ngopfu ku ni va full time student mm. ya
u ve njhani youtuber ku hava rito leri ve nge youtuber mvitaniwa yini vo n'wi va ti-youtube content creator i think it's a better eh. word i swa content creator ne swi te hi mhaka ku loko ha ha ri xikolweni a kuma ku ri na vanhu vo tala lava va va endlaka swa ti-acting acting wavo mm. so hi ku a ni phapha na phunghela ni twa ku na na fita ku act mm. mavo so mara because a ni humaka village yin'wana ya ku i recognized a ni nga tekeliwi enhlokweni like mara na ma ni nga swi koti ku ti humesa laha handle ni ku ni la ku endla hileswaku loko va za ku ku va na ku va na like loko za ku va na mintlawantlawa yo whether it's lco kumbe swi yini yini a swa ku yimbelela vhela na tijohela hambi ni ni imitita tinsimu ta vana ni nga ta swi kota mara xin'wana na xin'wana lexi a ku ta lava vanhu vo karhi a wu nga ta kuma va ku given na mani na mani na mani na mani hmm. a to roni elvis wa twatwa so leswi a swi vanga na moya wa jealous so i remember hi 2017 ni create youtube channel yin'wanyana ivi ni endla risimu rin'wanyana ni yimbe a ni endla video ni yimbelela risimu ra ra hangalasa um hmm. eh, a ni swi tivi a ri dumini hi nkarhi wa kona ra xisuti hmm. ni lavela ku loko hi nga fi misaveni se ni cina so i will go to a computer lab ni fika ni tshama ni vona video liya hi min'wini mm. ni yi vona ni yi vona ivi mundzuku ni tlhela ni fika ni nghena ni yi vona video leyi mina n'wini mm. mavo se ivi later ni swa a ni lava ku endla leswi swa vabuti swa vabuti hipi leswi va hamba va swi endla swi swi ri phuphula ngopfu that time mm. ku ri wena wa tindleve ta ka u nga hlambi swi ngerengerengerenge se mina swi me a ni hlekisi no hlekisa ka vanhu lava ni tivaka mavo so jokes ta ma ha ti tsakisi a ni nga swi koti ku convinsa mi n'wini ku joki leyi

faka 1000 subscribers ku nga se fika na tichanele ta vadyuwani leswi tichanele a swi nga ku fika sweswi swa sweswi leswi mm. i chanele ya itaniwa given shomi hundza ndleleni ku na swin'wana mi nga swi vulaka ka interview yin'wana mi ri na khondula mi ku a mi kombisa hi makhadzi um mm. eh, mi ku pace oh,
mi ku ti-pace ta hina vanhu ti nge fani se mi ni famba hi pace ya mina ivi channel leyi a yi nga pfumeli ku monetizer mm. and a ku nga ri mhaka ya ya adsense so mhani na i mhaka ya adsense account a yi pfumeli mm. ivi ni tshama two eh, sinoku yi monetizer hi february march ku ri 2020 march april ni swa swaku ha ya ala mm. ivi ni yi deleta swilo leswi a swi nga laha hinkwaswo loko ni yi deleta ivi ni vona music n'wana i na yoho channel a ku taniya i tirhise student email a ni a ku i monetized i ivi ni sungula liya ni nga na yo sweswi mm. ya mahe vava mm. so mara i was not as courageous van'wana loko u sungula xilo mm. eh, i ku fana na sweswi kuma ku va na tinsimu tideleti yo fanele u ya ti sungulela platform leyintshwa
eh, swi ta ku tikela eh, because na ti-views ta kona a ta ha fana letiya because they are unrelevant ngopfu ku na mm. na jamukela vanhu mm. so maraleswi nga endla hina loko ni lava ku ku hlamula yeleya ku loko diliteliwa nsimu faneke ya tshungurisa hi leswi nga endla hina loko hi faneke hi sungula ya hina channel ivi hi dilitisa vanhu switori swa mafenya brothers
o a ni la ku va tiva yi khomi kwalani i- i- i ta vuya se i hi byela hi swa youtube ntsena kusukela eh, laha ku ya mahlweni g1 solimakame vito ra channel leyikulukumba aka channel hinkwato misava hinkwayo inkomu